Wĩ thayũ? Reke ngũnyite ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa channel ĩno ya Gĩkũyũ Kĩega channel, tũgĩthiĩ na mbere kũnorana o ta ũrĩa tũrarĩkanĩire tũthiĩ na mbere na kũnorana, tondũ kwĩragwo mũciĩ wĩ inoro ndũrĩ watuhia tũhiũ. Naguo tũtigetĩkĩre kuona ũndũire witũ ũkĩũrĩra thĩ ta mĩrĩyo ya ngĩa. Ithuothe kĩhumo gitũ nĩ twarĩkanĩra nĩ kwĩ mũndũ wetagwo Gĩkũyũ. na mũtumia wake Mũmbi, tumĩte o harĩa mũkũrĩinĩ wa Nyagathanga nĩkuo kĩhumu gitũ me tũmindigi magũrũ. Hĩndĩ twakĩingĩhire erirwo thiĩ mũciere na na mũingĩhe. Twakĩingĩhire nĩkĩo amwe twĩ Mũrang'a, acio angĩ tũkĩringa mwena wa Kĩambu, acio angĩ magĩthiĩ Kĩrĩnyaga, na mwena wa Nyĩrĩ, Nyandarũa, ona angĩ me diaspora. Ũguo reke tũmenye airĩtu aya kenda, kenda mũihũru-rĩ, nĩ oa. Nĩ ngoretwo ngĩcemania na andũ makanjũria kĩũria very genuine na ngona nĩ ma mũndũ ũcio aroria tondũ nĩ arenda kũmenya. Ngorio atĩ we ta mũithĩrandũ wa mbarĩ ya makũmi, mũithĩrandũ nũ? Nĩ cũcũ wanyu kana nĩ mamu wanyu? Aca. Angĩ akanjũria tondũ mami etagwo Wambũi, rĩu niĩ ndĩ Mũmbũi? Abana. Ũngĩakoria tondũ cũcũ nĩwe etagwo Wanjirũ-rĩ, nĩkĩo twĩtagwo Anjirũ? Aca. Reke tũthiĩ twanjie rũgendo rũrũ, twanjie mũirĩtu ũmwe wa mbere nginya ũrĩa wa- warĩ wa Kĩhinganda. Nake mũirĩtu ũrĩa warĩ wa mbere wa mũ- wa Mũgĩkũ- wa Gĩkũyũ na Mũmbi etagwo Wanjirũ. Na hau nĩho tũkona rũrĩ- a- na, na mũhĩrĩga wĩtagwo wa anjirũ tondũ maumĩte kwĩ mũirĩtu wĩtagwo wanjirũ ũguo ciana ciake hĩndĩ ya athire na akĩhika nĩ matanĩhirwo na ciana ciana nyingĩ tũtiũĩ mũigana no hau nĩho ciana ciake cia- cioire mũhĩrĩga ũrĩa wa nyina na othe makĩanjia gwĩtwo nĩ ciana ciao cia wanjirũ nĩkĩo metagwo anjirũ na Njirũ nĩ mecukagĩrwo tũmaũndũ tũigana ũna onokorwo macio tũngĩhutia baadaye no nĩ matuĩkaga marĩ andũ a mĩthaiga na ngũririkanie kwĩ mĩthaiga mĩega na nĩ kũrĩ mĩthaiga mĩũru na tondũ macio tũrĩũka kũhinyia baadaye reke tũthiĩ tũhutĩrĩtie o mũhĩrĩga na kaũndũ hihi karĩa macukagĩrwo nĩ tũigua wa Njirũ. nĩacukagĩrwo kana mũithĩra mũnjirũ nĩacukagĩrwo gũkorwo ena mĩthaiga. Ningĩ nĩoĩkaine mũno na ũrũme. Na tondũ ũcio nĩwe mũirĩtu ũrĩa warĩ mũkũrũ, mĩhĩrĩga ĩno yothe ĩngĩ ĩno ĩbuatĩte makoragwo marorete Wanjirũ igũrũ tondũ ũcio nĩwe mwana ũrĩa mũkũrũ na ũcio nĩwe watigĩirwo ũrigithathi nĩ ithe Gĩkũyũ. Mũirĩtu wa kerĩ gũtuĩkaga arĩ mũirĩtu mũthaka mũno wetagwo Wambũi. nake wambũi nĩ oĩkaine na wambũi kuma kwĩ wambũi hau nĩho tũroka tũkona mũhĩrĩga wa ambũi ambũi nĩ moĩkaine mũno na ũthamaki ningĩ nĩ moĩkaine mũno na kũiga thiri ningĩ gwatuĩka nĩ andũ ara nĩ andũ ogĩ kana nĩ andũ marĩ tũmawara twa twa kũhiũria mũndũ ningĩ gũtuĩkaga nĩ andũ ona ningĩ me nganja. ti mũndũ ũngĩ gwĩtĩkia na ihenya mũno ona ũngĩũka kũmũhe karũgano ũmwĩre ndĩ mũhũtu kana ndahũrwo nĩekwamba gũgũthikĩrĩria no arĩ ona nganja ũcio nĩ mũirĩtu wa kerĩ wa gĩkũyũ na mũmbia tũthiĩ he mũirĩtu wa gatatũ mũirĩtu wa gatatũ etagwo njeri na kuma kwĩ njeri kana wacera kuma kwĩ njeri nĩkuo tũrona mũhĩrĩga wa wake wa wacera andũ arĩa othe metanagia na kana metagwo mũhĩrĩga wa, wa Asera, mamu wao arĩ Njeri. Acio nao nĩ- na- nĩmecukagĩrwo tũmaũndũ tũigana ũna, nĩ gũtuĩkaga marĩ ombani mũno, kana ona thaa ici ah, mũndũ mũcera nĩ mũndũ mũmbani. Ningĩ gũgatuĩka nĩ andũ mendete tũ- njĩra cia njĩra nguhĩ kana shortcut. ũguo nĩ andũ corrupt na ningĩ macio twoka kũhutia mũirĩtu wa kana etagwo atĩa mũirĩtu wake wa kana etagwo wanjikũ nake wanjikũ mũgacikũ nĩ acukagĩrwo tũmaũndũ tũigana ũna na ti maũndũ moru To gũtuĩka Mũgacikũ kũrĩa guothe ahika nĩ endete mũthuri wake mũno na nĩ endete kũrĩa ahika ona gũkĩra kũrĩa aumĩte. Ũguo Mũgacikũ aciarwo angĩkorwo aumĩte Ũgacikũ-inĩ ahike kũrĩa Aithĩrandũ nĩ athiaga agethga akenda Aithĩrandũ gũkĩra Ũgacikũ wao. Tũgoka kũhutia baadaye. Mũirĩtu wa gatano etagwo Nyambura. na kuma kwĩ nyambura hau nĩho tũroka tũkona mũhĩrĩga wĩtagwo wa ethaga. Ethaga nao acio nĩo wĩiguaga hĩndĩ ya atĩ hĩndĩ ya tene kana ona thaa ici kũrĩ ethaga marũgamagia mbura. Ningĩ nĩ gũcokaga gũkerwo mwethaga nĩ atongaga na ũtukũ. Nĩkĩ? Atongaga na ũtukũ tondũ nake onake arĩ wa mĩthaiga, kana nĩ ahetwo hinya nĩ Ngai ũyũ ũratũma arũgamie mbura. kuma na mbura ĩkwendaga kũ- kũhĩtũka angĩkorwo rĩngĩ mũndũ auma na igongona akamĩtũma mwena ũngĩ nĩ nĩ gwatuĩka nĩ nĩ marĩ gĩta ũguo nĩ marĩ kaũndũ kena question mark ka kena kĩũria no nĩ- ningĩ tũrĩũka kũhutia kahora kahora tũmenye hi- hinya ũyũ wake waumĩte kũ tuma kwĩ kwĩ nyambura tũthiaga kwĩ mũirĩtu wa gatandatũ mũirĩtu wa gatandatũ etagwo waithĩra na ũcio nĩwe njĩtanĩtio nake tondũ ndauga ndĩ mũithĩra andũ. Ũguo kuma kwĩ kwĩ waithĩra hau nĩho tũroka tũgakora mũhĩrĩga wa aithĩra andũ. Arĩa othe handũ handũ twarũma ithuĩ othe tumĩte kwĩ mũirĩtu ũyũ wĩtagwo waithĩra. Waithĩra ndecukagĩrwo maũndũ maingĩ, nĩ gwatuĩkaga nĩ andũ endi endi thayũ, na ti andũ moĩkaine na tũmaũndũ twa twa hapa na pale kana tũmaũndũ twa chini chini. ũguo ti mũndũ ũngĩcukĩrwo nda- ndarĩ ndarĩ na mocuke maingĩ no rĩngĩ nĩ gũtuĩkaga ũngĩmũka ũru nĩ mũkuonana nake ngundi gwa ngundi nĩ andũ mendete mbara eh, mũirĩtu ũcio ũngĩ wa mũgwanja gũtuĩkaga gwa- nĩ aciarirwo e mũirĩtu ũmwe warĩ mũirĩtu warĩ na hinya mũno wahanaga irimũ ũguo rĩtwa rĩake etagwo wairimũ na kuma kwĩ wairimũ Hau nĩho tũkona mũhĩrĩga wĩtagwo wa Agathigia. Ũguo angĩkorwo wĩ Mũgathigia, harĩa umĩte kana kĩhumo gĩaku nĩ kuma kwĩ mũndũ wĩtagwo Wairimũ. Gwatuĩka nĩ mũndũ ciarĩ nene na kana nĩ mũndũ warĩ mũnene warĩ na kĩmũrĩ kĩnene kĩahanaga o ta kĩa marimũ. Mũirĩtu wa Kanana etagwo Wangarĩ, na mũhĩrĩga wake nĩho tũkĩte tũgakora Mũica Kahũno. kana anga rĩ haya tũthi kwĩ mũirĩtu wa kenda na ti kenda wa mũico one kenda kũringana na namba kana, kana harĩa aciarĩirwo nake etagwo wangũi wangũi nĩ gũtuĩkaga marĩ andũ aini mũno Na kuma kwĩ ũi nĩ nĩho tũrakora rĩtwa ngũi. Ngũi nĩ gũkoya kana nĩ marĩ andũ akũi a rwĩmbo, na nĩ ũndũ wa gũkoya rwĩmbo nĩ nĩ matuĩkaga nĩ mombanaga mũno, marĩ ciũmbanĩ nĩ ũndũ wa ũkũi wao. Mũirĩtu wa mũico wa gĩkũyũ ndikwenda kũmwĩta wa ikũmi no kũringana na ũguo tũgĩtarĩte nĩwe wa nĩwe wa mũico kana nĩwe wa warĩ wa kĩhinganda, nake etagwo atĩa? etagwo wa mũyo kana warigia na ũcio nĩguo mũico kana ũcio nĩwe wahingire nda ya maitũ mũmbi na kuma kwĩ kwĩ wa mũyo nĩho tũkoraga Isaka mũyo ũcio nĩguo mũhĩrĩga wa mũico kana kamũhĩrĩga karĩa kanini mũno thĩinĩ wa wa ũgĩkũyũ.